Көхсүттэн көнтөстөөх күн дьоно аан дойдуну айааччы, айыы дьонун үөскэтээччи, үрүһүлтэлээх үрүҥ тыынын түһэрэн күрүөлээччи, үрүҥ айыы тойон бэттэх көрөн киэчик туганна. Үс куттаах үтүө мааны саха буолбут үгэс Эппитин тутуһан, Айыы ситимин тутан, Айыы киһитэ буоларбытын бигэргэтиэҕиҥ. Эһэбит Эллэй Боотур илгэ ыһыах тэрийэн, Айыыларга хайыһан, алгыс эппит аартыгын тута сылдьыаҕыҥ. Тоҕус төрүллээх уску алгыһын дьол бэлиэтэ гынаммыт

Бар дьоммун Саҕата диибин Бу маннык эриэккэс күн бу иһэҕэ кэлбитинэн сай сат киир Саха дьөһөгөй оҕолоох, ынах сүөһүн ахтаах саха норуотугар эриэккэс күн кэннэ. Онон алтан дуоҕаны аньарбын көҥүллээн.

Айыы куолунан дабатар ытык түгэммит үүннэ. Айыы аартыгын арыйар алгыстыылаах битииһит оҕолор арыалдьыттардаах илин диэкиттэн иһэр Аар алгыспыты, икки ытыһы сирэй туһун диэки нэлэччи тутан, уон тарбаҕы аахтара көрөн, дөрүөн нөргүйэн, чуумпутук көрсүөҕүн. Ытык алгысты ыларын испитигэр дириҥник олордуоҕуҥ. Айхал айылыатын, айылыытын да балса, аҕыс иилээх-саҕалаах, айгыр силик бэйэлээх аан ийэ дойдуну иччитэ, аан алахчын хотун. Сирин-дойдун иччилэрэ, бука бары, Сир түннүктэрэ ытык кырдьаҕастар. Сайаҕас санаалаах хотун эдьиийдэр ийэм. Бу бүгүҥҥү үөрүүлээх бүтэй-махан күҥҥэ эҥсилгэннээх сүүрүктээх, элиэнэлиир эбэккэлээх эҥсили хочотуур бастакы хомустаах ытык мааны сиригэр аал уоту отторбут көҥүллээн даа диэн сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэбин, холдьуктаах бэйэм хоҥкуйабын

Үөл маситэлээх, ааһаах мас аһалыктаах, кураанах мас куруннаах тимир сыттык, түлтэллэх бырдьыбытык хатан тимириэ, аан уккаан тойон эһэкээниэ. Тоҕус чөллөркөй чуор кулгаахтаргын сэгэтэн, алгыстаах аартыктаргын арыйан кулу диэн, аат ааттаан ааттаһан көрдөһөн эрэрин. Үөт туттартан сигил, алып туттартан эрдиин, маҕан сылгы сиэнинээн айах тутан эрэбин Алуутун иччитэ, бэттэхтэрин чыккын, аттаттарын күлүм аһаллар. Илим халлаан, иitä халлаан, Ичигэс салгын илгийдэ, илбиргэстээх сэбирдэҕэ илигири аһаргылээтэ. Орто туруу дойду уйгулаах уорҕатыгар олус сүөд үөскээбит урааххай саха дьоно уйгулаах сайын уруйдуур уолдьаттаах күммүт туһаайда. Аһыныгас санаалаах айыы хаан аймахтара, көхсүттэн көттөстөөх күнөккүн уустара, Кэлэр кэнчээри ыччаппыт кэскили кэҥиирин туһугар өйдүүрүҥ тухары үчүгэйгэ туойдаҕын буолуҥ, санаан таайарынан сахалыы дьаныытан алҕаатаҕын буоллун. Үрдүк мэ халлааҥҥа олохсуйан олорор үс-аас бэйэлээх үрүҥ аар тойон, үрүҥ тумулу тыына үрүт өттүгүтүттэн күлүүтү көтө турдун. Ахтар ыйыһыт аҕыскыт арыҥыччылыы сырытты. Эдьэн Иэйэсит эдьиийгит Эскэл Кыйсаҕа эҕэрдэ хаанынан эркиннии эргийбит. Аҕыс иилээх-саҕалаах, айгыр силик бэйэлээх, аан ийэ дойду мүччүтэ, аан алахчын хотун, айыы дьонун арыҥаччылаа, арчылаа диэн ааттастаҕым, көрдөстөҕүм буолуо. Түөр көрдүгүтүттэн үргүөр үргүйбэтин,

Саа сиэ тухары самныбат саргыбыт салалла турдун

Аҕабаһылык харыстыыр, араҥаччылыыр, быыһыыр, абырыыр, көмүскүүр эр хоһуун буолар, эр дьоммут, аҕабаһылыктарбыт, эр хоһууннарбыт булгуруйбат санааланын, тостубат тулуурданыҥ, тоҥ-тон толлумаҥ, ириэнэх

Тыгырылах ыйдьыттар, эһигини бука барыгытын самаан сайынынан Үрүҥ тунах ыһыаҕынан итиитик истиҥниир Хомустаах бастакы нэһилиэгин дьонун-сэргэтин, нэһилиэк дьаһалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эҕэрдэлиибин! Икки тыһыынча бу үүммүт сүүрбэ үс сыл биһиэхэ онтон боростуойа суох сыл. Ол курдуктан нэһилиэкпитигэр ити эппиттэрин курдук аҕа сыла улууспутугар сомоҕолоһуу, республика Үлэ-сыла мустаах дьоно-сэргэтэ, күндү ыалдьыттар, мин эһигити барыгытын бүгүҥҥү үрүҥ тунах ыһыаҕынан ититик-истинник Ил Түмэн государственнай мунньах аатыттан, тус бэйэм ааппыттан эҕэрдэлиирбин көҥүллээн. Хомустаах ыһыаҕар сылдьыбатах ырааппыт, олох атыннык ыытар буолбуккут, дьон-сэргэ хахалыы таҥаһы таҥнара дэрэй буолбут, дьахталлар даҕаны, эр дьон даҕаны хахалыы таҥастаах сылдьаллара сүрдээҕин киһини үөрдэр, уонна урукку ыһыахтар кэнсиэр театрализованное представление ону мунньах курдук буолар эбит буоллахтарына билигин олох атыннык ыытыллар буолбута сүрдээҕин бэйэтини үөртэ уонна мин дойдубар намнар эмиэ хатаан ыһыахтыыр буолбуппут киэммин үөрэ-көтө сылдьабын элбэх улуустарга ньурбаннаан хунтаарынаан хааттаннаан ыһыахтары көрдүм ол көрөн баран бу биһиги дойдубутугар арыый даҕаны биһиги Ыһыахпыт сиэрин-туомун ыытарбытын, тупсарыһыыкпыт дьаһанын ыытым, онтукпутун нэһилиэктэр бэҕэһээ бартыһааҥҥа сылдьыбытын бүгүн Первый хомусаакка сырыттым, нэһилиэктэр уже ылыммыттар уонна үрдээх эчэйдик тэрийэн ыытар буолбуттар диэн астынабын. Баарыбын эһиэхэ бу хайын биһиэхэ өлгөм үүнүүлээх буоллун, үрдээх үчүгэй ардахтар кэлэн аастылар, ол биһиги үөрдэр, от үүнүө диэн буолуо, оҕуруоттарбыт үүнүөхтэрэ, хортуоппуй үүнүөҕэ, уонна Сахалар барахсаттар уһун да уһун кыһыммытыттан дьэ айыҥҥа күөххэ үктэнэммит мантан кылгас айыммытыгар туһанан хаалыахайын, үлэлээн-хамсаан хаалыахайын, оттоон, дьиэлэрбитин тутан, өрөмүөннэрбитин өрөмүөннээн, обороттарбытын үүнэн, эмиэ кыстыкпытыгар этэҥҥэ бэлэмнэниэхэйин диэммин эһитини ыҥырабын. Первый хомустаахтар онтон урук-уруккаттан үлэһит дьонноргутунаан Нама, Нам хоппуос, Нама ааттаппыт хоппуос буолар. Быйыл республикабытыгар үлэ дьыла биллэриллибитэ. Онон бу эһиги аҕа көлүөнэ дьонноргут курдук ыччаттар билигин үлэһит буолалларын баҕарабын. Билигин ыччат хомойуох иһин үлэттэн балачча тэйэн эрэр. Ону Эһиги бу аҕа көлүөнэ, орто көлүөнэ саастаах дьоннор, бу биһиги ыччаттарбытын, үүнэн-эргэн көлүөнэ дьоннорбутун үлэҕэ сыһыараҥҥыт, тыа оҕолоро буоларыларын быһыытынан, ынах сүөһүгэ даҕаны, сылгыга даҕаны, окко даҕаны, тутууга даҕаны, көрүү тутуутугар даҕаны, дьиэ үлэтигэр даҕаны барытыгар кыстаҕас буолалларыгар Нам дьоно уолаттардан үлэһиттэринэн биллэллэрин биһиги уолтарбытын халкылларын курдук гына дьаһанаргытыгар баҕарыам этэ. Итинэн туран оттон бу хомустаахтарга биир боппуруос кыайан быһаарыллыбакка сылдьар. Ити үлэҕэ киирбит детсаккыт, эһиги биир дойдулааххыт Алексеев Георгий Дмитриевич бэйэтин үлүнэн харчытынан туттаран турар. Ол детсаатын үлэ харчытын онтон мин баһааттарыахтаахпын. Ону быйыл Аһаҕастык этэбин, быйыл кыайан быһаарыллыа уһуоҕа, тоҕо диэтэргин тухтыйар Хатырык детсаатын үбүн харчытын нэһиилэ бюджекка киллэртэрэммин билигин аҕа уон биэс миллиону баһааттардыбыт уонна Ил түмүгэр дылы полностью үккү сүүс сэттэ уон миллиону ВУКУбун оҥотторуохпут. Эһиил бу первый хомустаах детсаатын уочаракка турар онтукпутун баһаардахпытын оттон мин эһиги талыллыбыт депутакка буоларын быһыытын оттон ону баһааттарым диэн тылбын биэрэбин онно бу хомустаах детсаатын үбэ харчыта быһаарыллыаҕа. Онон Георгий Дмитриевич өссө туран махтанабын, бэйэтэ патриоттаан бу дойдутугар үрдэ үчүгэй детсааты туттаран, билигин арендаҕа биэрэн, бу биһиги оҕолорбут, кэрэ хомустаах оҕолоро үчүгэй условияҕа иитиллэллэригэр тэрийбитин иһин диэн тип олорор иннэ ытыс таһынан махтаныахайын дииллэрин улаатта. Барыгытын бу бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн бу биһиги хомустаахпыт сиригэр-уотугар Уйгу тунах ыһыах ыһыллан эрэринэн, улууспут аҕа баһылыгын Юрий Кентьевич аатыттан уонна тус бэйэм ааппыттан итиитик истинник аҕам дэлээтээн буоллун. Бүгүн онтон бары бу көрөрбүт курдук күммүт-дьылбыт туран биэрдэ. Бу Уйгу тунах ыһыаххытын самаан сайыҥмыт кэлбитин чөйдүк көрсөн, үөрэн-көтөн, бырааһынньыктааҥ диэбит курдук күммүт туран биэрдэ. Наһаа үчүгэй күн буолла. Онон товарыстар бүгүн күммүт бүгүн биһиги күммүт онон бырааһынньыктыаххайыҥ, үөрүөххэйиҥ-көтүөххэйиҥ. Буотуннуттан бу ыһыахтарбыт оттон улууспутугар саҕаланнылар. Бу бүгүҥҥү күҥҥэттэн улууспут кэккэ нэһилиэктэр эмиэ уйгу тунах ыһыахтарын ыһа сылдьаллар. Онтон улууспут Ыһыаҕа бэйэтэ оттон бу сүүрбэ биир чыыһылаҕа бу буолаары турар сүүрбэ биир чыыһылаҕа улууспут киин киин сиригэр Ленскэй нэһилиэгэр буолуоҕа. Оттон ааспыт сыллааҕы ыһыахпыт улуу убайбыт политическай государственнай деятель Максим Кирович Аммосов аатыгар анаммыт ыйыппыллаана бу кэлэр ыһыахпыт